Kitaabi kun waraqaan isa gabaabaa laakki wanni iskeen jiru waan akkaan guddaatii jechu waan nami tokkolleen irra duroomu hin dandeen ka nami guutun barachu qabu waan akkasiitidha. Kitaabi ka Sheekh Muhammad ibn Abdul Wahhaabiti. Kitaab diqqaa waan nami guyya lam guyya sadi keessallee qarahu dandahu ammoo akk namu gartee waan kan qubatee mataa qaba.

Fear gartee salaata jechu. Wanni kun sagalee yoo hin jirre salaatii isiin ta'uu hin dandeettu. Wanni kun sagalee salaat keessatti dirqamaadha. Wanni sagaleen shuruuxu salaati tis'atu. Al-Islaamu wal-aqlu wal-tamyiizu

kanaan raga bahee islaamummaa seenuu qaba ka dura yoo akkana islaama islaama ammaan baasne kaafir baasne tokko wala aqlu ka lammeessoo sammuu kan ammaan baasne maraata baasneedha namni gaafi inni sammuu hin qabne wanni irra fuudhama hin jirtu Sammuu si barbaachisa. Sammuu qabaachuu si barbaachisa. Kanaan maraata baasnedha. Taayib. Wanni sadeessoo wattamyiizu waaddi baafachuu. Ijoollee waaddi baafattu ta wagga torbaa olii kanaan tamyiiz jedhani. Ijoolleen achiin dura ta wagga tokko, wagga lama, wagga sadi, haga wagga shani, haga wagga jahaalletti sadarka tamyiiza wa adda baafachuu hin geennedha. Torbaa olitti wa adda baafatti. Yoo akkana wanni kun sadeen gos ibaadaa guutuu keessatti hin laalan. Islaamummaa, sammuu, wa adda baafachuu, gos ibaadaa guutuu keessatti wanni kun sadeen hin laalamti. Kaafreessoo warafcul hadathi hadatha fuudhu waan salaata nam dhowu akkanaan waan ibaadarra nam dhowu kan gaafan kaasu fuudhu wuduu'achuun maaliif ennaa wanni gaafan ibaadarra su dhowu waan wudu'u balleessu wanni wudu'u balleessa cufummaanu hadath hin jedhamti gaafa yoo atiin hammaam seentee haaja fixatte asi wudu'i kee hin jiruudha ibaadaa salaata geegessuu hin dandeettu maal jennaan hadatattu si jira hadata wudu'u hin qabdu wudu'i badee jira asi gafa wudu'achuun hadasi kun fuudhama wanni ibaada irra si daangessu ka salaati irra si daangessu ka salaati irra si dhowwu suni ati wudu'achuun gaafan fuudhama yoo akkana hadasichuun waan ibaada irra nam dhowwu ka ibaada irra nam daangessu salaati irra jechu inni kun maaliin fuudhama wudu'achuun fuudhama Yoo bakkiif haa jabaate atasitti muhdith jedhamta. Muhdith jechuun wuduu hin qabdu. Wuduu hin qabdu. Salaatuu hin dandeettu. Maan jennaan salaatii wuduu ammalee hin ta'u. Ati gartee haala hammaam seentee baatetti muhdith. Hadatattuu qaam kee irra jira. akkan jechuun ibaadaa salaata geegessuu hin dandeettu maan malee hadas kan fuut malee akkamiin fuuta wuduu'achuun fuuta yoo ammoo hadasi kun hadas gudda ta'e yoo inni janaaba ta'e janaaballeen hadasa janaaba jechuun yoo namni tokko rufee waliin bule yookaan kanaa miti yoo manaam keessa argi yoo bishaan irra bahan manaam keessatti jechuudha. irriib keessatti dhiir tahi dubarti tahi yoo irriib keessan wagarti yoo bishaan irra bahan laal bishaan irra bahan akkan jedhe yoo bishaan irra hin bahin wanni isiin dhiqattu yookaan garteen illee hin dhiqatin yoo bishaan irra bahan yookaan yoo jaartii isa waliin bule asitti nam kana hadatatu harka qaba muhdis ibaadaa salaata geegessuu hin danda'u hadadas kan ofirra kaasu hadas akkamitti ofirra kaasa yoo akkana hadasi kun lama laata hadasii tokko hadas gartee wudu'achuu hin kahu hadasii guddaan qaam dhiqatti malee hin kahu akka janabaa jennu qaam dhiqatti malee abadan hin kahu fakkeeffamaa

Xiqqaan kun akka reefu kan mitaal sii godhe haa jageeffachu fincaan xiqqa tahi gudda tahi haa jagartee geeffachu haa jagee jabaate jennaan muhdees hadafachuun kaasta waa iddoo jira kan malee foon gaalaa nyaachuu foon gaalaa nyaattee jennaan wuduu'ii bade muhdees shala nu dhufuu deema atasitti hadasattu qaamirsi jira wanni gaafan salaat geeggeessuu si dhowwu ka salaat gartee salaatuu si dhoggu kanattuu qaam keetiin dhaabatee jira kan ofirra kaasuu qabda maaliin wudu'achu tayyib ka itti aanu wa izaalatun najaasa najaasa deemsisuu asitti ammaan tan hadeesaaf najaasaan sirra waliin fakkaatinii Hadasaaf najaasaan tokkoo miti. Najaasaan waan argamu ak fincaan xiqqaa, fincaan guddaa, dhiig heedii waan kan fakkaatu kan maqaan isii najaasa jedhame deemsisuu qabda. Hadasi ammoo akka reefu jenni sun waan gaafaa wudu balleessu cufaa hadaa sennaa waan wudu'u balleessu kan wudu'u sirra dirqam taasisu waan eegi suni gartee qaaman dhaabatu ka ibaadaa salaata geeggeessuu irra si dhowwu ka ammoo gartee qaam dhiqachu sirra dirqam taasisu kanaan gaafan hada seenan hadasii waan argamaatii miti hadasa jechuun waan argamaatii miti laakin najaasan waan argamu najaasan waan argamu fincaan diqaan garta guddaan garta akkana deemsista dhiquun qulqulleessuun kanaan deemsista. Kanaafuu najaasawwa hedduu najaasaa bakki irra deemsisuu qabda. Bakki itti salaattu. Sujaadaan ati itti salaattu sun najaasaa irra qulqulleeffamuu qabdi. Qaamni kee najaasa irra qulqullaahuu qaba. Uffati kee najaasa irra qulqullaahuu qaba. Uffat najaasa qabuun salaattee jennaan salaatiin hin fuudhamu. Maal jennaan sharxi salaata kee wanni jiru bakkitoon qulqullaahuu qabdii najaasaar. Qaami qulqullaahuu qabaa najaasaar. Uffati qulqullaahuu qaba najaasaar. Akana. Yoo bakkii fi uffataa fincaan tuqeen salaatte laa. Sujaadaa gartee ijoolleen irra fincoofti. Yookaan fincaan tuqe najaasan adda adda tuqe dhiigi heedii tuqe kanaan salaattee jennaan laa uffat dhiigi heedii tuqe ittiin salaattee jennaan hin tahu irra qulqulleeffachuu qabda kanaafuu sharxii salaata kee wanni jirmaan bakki toof qaamaf uffatii qulqullaahuu qaba yoo akkana najaasa jechuun waan argitu waan ati argitu hadatii ammoo waan ati hin garreedha

Iddoo kan sattarachuu qabda. Jilbi irra hagan dhura. Jilbi irra hagan dhura. Wanni iddoo kan jiru sattaraamuu qaba. Ka dubartii ammoo guutuu. Asitti dubartii addaan baasanii dubartii ta garboota tiiftaa wal dhabdi. Zaman kana ammoo garbootii hin jirtu. Ahraaradha. Bilisa jechuun namni guutuu. Yoo sila garboota dubartiin garboota awraan isaa kun gartee awra dhiirati. Jilbaaf eegi suni haga hadhura gaafan sattaratti. Ta garboota jechu. Laakin ammo zaman kan garbooti hin jiru. Garbooti wanni jedhan zaman kan hin jiru. Bilisaa jechu. Dubartii yoo salaattu qaam isii guutuu sattarachuu qabdi gubbaarra haq jalaatti. Waan fuul hin tahinii yookaan shanichi hin tahinii. Kanaafuu waqti salaatta akkalee dubbannee uffata dheeraa kamiin isiin sattaru ka yoo isiin sujuudduu garaan faana hin mul'an uffata akkasii keessa salaatuu qabdi tanaafuu lamaan hedduu waan jedhan gaaf garaan faana mul'ati yoo isiin sujuuddu yoo isiin sujuudduu yoo garaan faana mul'ati asitti salaat deebisuu qabdi jedhan maan jennaan awraan sattaranne qaamisii guutuun awraa fuulaaf gartee harki malee

Kanaafuu yoo deebistille gaari, laakiin ammoo eeggadhi. Miili kee akka inni si hin mullanne salaat keessa. Rifeensi kee, qaami kee tokkolleen akka si hin mullanne fuul malee. Zaman kan fa rakkinni hin jiru. Waya salaata jedhanii biyya Arabaa tan keessatti riyaal 20 30 namaa bitaadha. Waya dheera hagga gadii. Namu gartee hagum dhaabbii isaatiin ka bitatu. Akkana jiraata. Yookaan fakkii fi waan akka shurraabii keewwattee jechuu kaalsii keewwattee akkasitti salaata. Maaliif ibaadan gaafa ilmiin malee hojjetan rakkisaa? Ibaada ilmii irratti hojjechuu qabda. Akkanaa jechuudha. Taayib, wadukhuulul waqti seenna gartee waqtiiti. Salaata waqtii isa duras salaattee jennaan hin tahu. Maal jennaan sharxii salaata, seer salaata, ulaaga salaata kee wanni jiru waqtii waqtiin seenti, yeroon seenti gartee salaatu qabda. Zuhriin yeroo fi qaba, Asrii yeroo fi qaba, Maghribii yeroo fi qaba, Ishaa'iin akkasi, Fajriin akkasi, yeroo isaa kan barattee laallattee akkasitti irra deemuu qabda. Zaman kana immoo rakkinni hin jiru. Mobaayilii jira, sa'aatii jira, waa hedduu jira. Zaman duraan akkasii mitaduun laallatan. Yoo bakkii faduun tun wal qixxee samii irra isiin gam dhihaa dabduu tokkidhee waqtiin zuhrii waqti sun seena. Hag deemee gaaddisii waa guutuu fakkii waan sunii tahutti. Gaaddisii waa guutuu fakkii waan sunii tahuu irraa jalqabee gaafan salaataa siriitidha. Haga aduun gaafan daalacha'ooftutti seenna fechuu. Salaati magribaa yoo aduun seentirra haga duumansa yookaan garte waan diddiimtu hagasi gaafan salaatii magriba jira salaatii ishaa'i sun irra kayaga wadhakka halkaniitidha salaatii ammoo fajrii fajriin gartee lama fajra saadiqiif fajra alkaadib ka jedhani jira rasuuli alayhi salaatu wassalaam lachunuu gartee hin wassuuf fajra alkaadib eegee geedala fakkaattii jedhan eegee geedala sami keessa akkan ol dhaabatti isiin amuudii ol dhaabatte gartee akka utubaa ol deemti malee isiin facaatee gaafa mogga samii keessa hin deemtu taan ammoo fajru saadiq kool gartee simbirree fakkaattii jedhan rasuulii alayhi salaatu wassalaam. kool simbirree koolii simbirree bita mirgatti akkana gaafa facahee akkana dheerata tiin gaafa mogga samii keessa akkasii facaha ol hin baattuun gartee ol deemta dura sun sun ammoo mogga samii keessa bita mirgatti akkasii facaati jedhee rasuulii alayhi salaatu wassalaam mallattoo kaahe. Ammoo zaban kana namni waan kan hin beeku sa'aatii jira. Eegi sun taqwiima waan jedhanii jira. kan irra deemanii jechuu zaman kan rabbi umur laafise laakiin ammoo eeggachuu qabda eeggatte waqtii adaanii bahes salaatta akkasumatti ammallee salaata illee boodinaan sun keessumatti dubartiin faan salaata boodaan sitanii odoo san salaata sun hin salaatinuu yoo heedin isanit dhufe salaat boodaan siti yuslaa wal waqtii salaattee mumkin heedii wal jal dabartan heedin akhir waqtii sit dhufe atammoo wala salaatti Ati ammoo salaata kanaan walatti hin salaanne waqti booda ansitee salaatti. Waqti suni gartee heeriin si dhufe. Gaaf qulqullooftee salaat sun hin deebistaa warra jedhu jira. Inshaallah wanni kun bal'inaan nu dhufa. Gaaf qulqulloofte salaata akkasii booda ansite. Ka heeriin keessa si dhufu sun deebisuu qabdaa warra jedhu jira. Kanaafuu salaat gartee awwal waqtii salaatu. Awwal waqtii salaatuun barbaachisaadha.

Namni magaalaa keessa jiru akkanumas salaatuun qaba. Akkana salaatte jennaan salaat sun deebisuu qabda. Yoo akkana salaatte dogongorti. Maaliif jennaan yoo magaalaa keessa jiraatte gaafachuu qabda, hubachuu qabda. Waa hedduun beekan qiblaa. Zaman kana waan qiblaan nam qajeelchu jira. Namuu moobaayilii keessa qaba, harka qaba, akka qiblarra nam qajeelchu akkanaa jira. Yookaan namsi kaan nama amantii qaba gaafattee akkasii qiblaa garuu hubattee salaatte. Yookaan mihraab gartee islaama mihraab gartee masjida kan laallattee kanaan salaat yookaan gartee yoo nama akkasi beektaat urjii aduu waa hedduu jira gartee kan ittiin laallatan nan beekuuf akkasi salaatta malee kanuma deemtee salaattu qiblaan maan jennaan qiblaa fuul deebi'uun sharti salaat keessa sharti yoo qiblaa fuul hin deebi'iin yoo qibla irraa gortee salaatiin ta'u Laakiin ammoo xiqqoo tokko irra goraan si xiqqoo nama rakkinni hin qabu. Simaan jennaan masaafaan fagoo karaan fagoo. Ata kun dandeettii rabbi sodaattee ammoo yoo xiqqoo tokko waan xiqqoo tokko irra dabde hagi xiqqaan sun gartee hin laalama. Ammoo rakkinni yoo akkanumas salaatti hin gaafan tattaafii hin goone ijtihaada hin goone akkanuma kaatee salaatti. Eegas yoo ta'e itti gartee dogongoraa salaa sun deebisuu qabda. Maaliif jennaan ijtihaadi hin goone tattaafii hin goone. Tayyib.

nam waswaas gudda qab niyya keessatti waswaasa ammallee gariin maan hin dubbataa niyya tana wanni kun ammatti alhamdulillahi diqqaattee jirti warri durifaan keessumaa warri gartee hadiis hin qaraan ka fiqii qof jaldeemu baab kan keessatti waan hin taan dalagan salaat guutuun dubbatan nawwayitu salaata buhrii arba'a rakaatiin ma'amuuman jedhan akkanan dubbatanii salaata. Salaata asrii illee akkas nawaytu salaata al-asrii ka maghribaa illee nawaytu salaata al-maghribi jedhanii akkasii dubbatanii niyyaa dubbachuun bid'aan jirtu. Niyyaa dubbachuu hin jirtu. Kanaafuu niyyaa ittiin dubbatin. Nami garee ammoo baarakallaa fi dantiyyuu hin qabu. Wam salaatee hin beeku. haq salaat hin beeku waan salaatu jirullee hin beeku kunillee hin tahu innama al'amaalu binniyyaat rasuulii alayhi salaatu wassalaam akka jedha dalagaan niyyaan argamti dalagaan niyyaan taati haq salaattee hin beektu salaat salaat hin beektu keessummaa zaman kan iddoo waan akkanaa jira yoo imaamtichi salaat dogongoru nam soddoma afurtama shantama silkee jiru namni tokkollee namni irra deebisuu danda'u hin jiru. Namni tokkollee namni yaadachiisu hin jiru. Maaliif innaan namuu bahrii gartee adda addaa keessa jira. Qaamattis jira malee qalbiin fagoo saafarte. Kun ammoo hin ta'uudha. Maal jennaan niyyaan barbaachisa. Istixdaaruun niyyaa. Niyya jechuun waan jabaa. Kanaafuu lamaan islaamaa waan jedhan. Aadaan mu'mina ibaadan. Aadaan ibaadan ammoo gaafilaa aadaa jedhan. Aadaan mu'mina ibaada. Maal jennaan namni mu'mina? Waan sila namni aadaa hojjetu. Waan sila namni aadaaf hojjetu. Namni mu'mina ibaada gartee itti niyyata. Dubartii fuudha ibaada itti niyyata. Lubbuu fi gartee waan badii irra eegu. Uffat keewwatu ibaada itti niyyata. Ittiin salaatu. Nyaati nyaatu ibaada itti niyyata. Ibaada irra gaafan nyaati kan nyaatee ittiin jabaachu, ittiin jihaadu, ittiin dhaabachu, ittiin somu kan itti niyyata. aadummaan namni hojjetu mu'min biratti ibaada. Nama immoo gaafila ka danti hin qabne ka akkanuma deemu ibaadummaan isaatu aada. Maaliif jennaan namatti hojjetee hojjeta niyyaan hin jirtu. Hagam salaatee waan kan gartee niyyaan jala deemee wuduu'atee istinjaa irra jalqabee wuduu kan qajeelfatee akkamiin wuduu'adha jedhee guutatee irra bahee masjid seenee sunna kana niyyaan salaatee salaata immoo salaat kan niyyaan salaateen jedhu nama taheef taha. Warri isaanis salaata, biyyi isaanis salaata, namni isaanis salaata, namni salaatiin komatanii komumtan sodaaf salaata malee tarabbummaa tokkollee hin keessa jiru. Subhaanallah. Hedduun nama zaban kanatti akkana. Yoo akkana ibaadummaan isa maan taate aadaa. Nam mu'mina ammoo aadaan isaatu ibaada. Kanaafuu niyyaan waan jabu. Kanaafuu lamaan waan jedhan namni yoo inni salaat salaatu Niyyaan isaa takbiiratul ihraamiin wal qabachuu qabdii jedha. Yoo inni Allahu akbar jedhu sun niyyaan isaa gartee waqtii sunitti salaat kan niyyatee salaata duhri salaata asri salaata jedhee salaa sun gaafa niyya keessa fidatee Allahu akbar kan waliin niyyaan isaa wal qabattee deemuu qabdii jedha. Madaahibi gariifaan hin jabeessan. Achiin dur niyyattee jennaan hin ta'uu isin jedha. Achiin booda illee ni jettee jennaan hin ta'u. Kanaafuu dubbiin takbiiratul ihraam Allahu akbarii salaatan hidhatan sun waliin deemuu qabdi. Ammoo inshallah takbiiraan kun nu dhufa takbiira kayyoo haqiiqatan haqiiqa isii gad qabne laalle amma salaatina medduutu garte hin ta'uyyu yoo fakkii akki kitaabii nuun jedhutti akku lamaan keettitti akka shari'aan nuun jedhutti laalle amma salaatina medduu garte Allahu alam akkaataa isaatu rabbi beekan inshallah itti dhufna ammoo gara takbiira ihraama. Kanaafuu niyyaa yoo akkasillee godhuu baatan akkuma lamaan gadi jedhu sun takbiiraa ihraamaatillee yoo wal qabsiisuu baatan yoo tokkitti masjid dhuftu niyyachuu qabda yoo wuduu'attu yoo sunna salaattu yoo masjid seentu salaat gartee duhrii kan salaataa jettee yoo kabbaruu jirtu kan guutuu gartee niyyachuu qabda. Maan jennaan sirra fuudhamtiif sirraan fuudhamtuu hin beektu. Nam garii jira akka salaat seenee salaat keessa wanni inni argatu harka kudhan keessa harka tokko fa'a. Harki fakkii fi kudhan keessa harki lamfa harki sadifa nama argatu jira namni kun guutummaan hin wal caal salaat kan niyyate niyyaan salaatuu wal caal niyya waan jabdu namni niyya tanaan waa guddaa gahe niyya tan dhabuun bakka guddaan qadaala tanaafuu ibaada keessa niyyaa waan cimtuu bakka niyyaa kan jabeessu qabna barakallah fiikum yoo akkana shuruuxii gartee sagalee